Salam dostlar, bu gün Blender sapaklarymyzyň on birinjisi bilen dowam edýäs. Blender sapaklarymyzyň on birinjisinde bu gün siz bilen mesh obýektlerini modellemek üçin ulanýan gurallarymyz bilen dowam ederis. Onda şeýlelikde näme? Bärden light bilen kamerany saýlaýan, pozýan. we ýaňky kubyny saýlaýan we taba basyp edit moda geçýän ikä basýan ýaly age moduna geçýän we şu üç dana age saýlaýan we delete ages diýip üçüsini hem pozýan indi üçe basýan face moda geçýän we bulary alt e bilen extrude faces along normals diýip extrude edýän Daşyna tarap biraz ekstrud etdim. Üns beren bolsaňyz men ekstrud edemden soň kubymyzyň üç tarabam deň däl. Ine bärsi içiräginde galdy bärsi birazajyk daşyragynda galdy. Şoň üçin geçen gezek ekstrud öwredende ýadyňyza düşýän bolsa offset even etseňiz ine üç tarabynam deň ekstrud etdik. Indi indi bevel näme? Bevel guraly bize şu kenarlarymyza belli bir derejede aýlaw bermäne ýa-da ýumşaklyk bermäne kömek edýän gurallarymyzyň biri. Indi bevel nirede? Bevel ine bärde extrude insert faces, üçünjisi hem ine bevel. Indi bevel ulanmak üçin 3 sany face saýlaýan. Ine bärden bevel basdyk we bärden ine gizmo çykýar. Şu gizmony biz çalaja çeksek, Üns beren bolsaňyz, ine Babel berdik biz burçlaryny. Babel bize näme üçin gerek? Babel esasy şu biziň modelleýän obýektlerimizi belli bir derejede hakykata has ýakynlaşdyrýar. Sebäbi hakyky durmuşymyzda görýän obýektlerimiziň hiç birinde edil şunýalak çüňkli zatlar ýok. Şonuň üçin belli bir derejede obýektlerimize ýumşaklyk berýär we hakykaty has ýakyn görnüşe getirýär. Indi Biz şu wagt Bevel etdik. Bevel-iň gysga ýoly, häzir Ctrl Z bilen yzyny alýan. Bevel-iň gysga ýoly, häzir W bilen öňki ýagdaýyna geçdim. Bevel-iň gysga ýoly, Ctrl B basýas we şeýle çeken ýagdaýymyzda biz bevel edip bilýäs. Indi şu bevel-iň segmentleri köpeltmek üçin topumyzyň togalagyny aýlaýas we üns beren bolsaňyz şu taýda Beýgynymyzyň segmentleri hasam köpelendir. Myşkamyzy öňe-yza edip, onuň giňligini hem saýlabilýäs. Indi men belli bir derejede üstüne myşkamyzyň çep knopkasyna basyp, Sahranit etdim we indi Bärde birinji näme? Şu taýda aşakdan çykýan menýusyndan birnäçe funksiýalary özümize döredibilýäs. Mysal üçin, biz şu wagt Bevel etdik. Ýöne şu Beveliň şu wagt bärde eýjileri Bevel et diýdik biz. A şuny E diňe bärde verteksleri beýle edem diýilýär. Näme ünseren bolsaňyz diňe çüňkleri ýagny nokatlaryny beýle etdik. Indi edges diýip öňki ýagdaýyna getirýän. Indi bärde şunuň giňligini üýtgetmek üçin näme edip bolýar? Biz owa belli bir derejede şuňa giňlik berdik. Onuň özümiz rüçnoý hem täzeden giňligini üýtgedip bilýäs. Onu şeýle ýagdaýda öňe ýygy edip Üýtgedip bilýäs ýa-da belli bir görnüşleri bar giňliginiň. Ine, width. Ine, width type. Öz belli bir derejede ine çuňurak edip bilýäs hasam. Depth diýip. Ine muny öňki ýagdaýyna getirýän. Indi a bärde segmentler bar. Segmentleriň sanyny biz özümiz ruçnoý azaldyp hem bilýäs. Ruçnoý köpeldip hem bilýäs. Indi a Indiki ýagdaýymyz. Indi şu eden boýagymyza belli bir derejede, mysal üçin, portret ýasaýan bolar bolup bileris ýa-da bir başga bir obýekt ýasaýan bolup bileris. Şuňa belli bir derejede şu boýagyň uçlary ýa-da çüňkleri bolsun diýsek, bärde ine shape üýtgedip bilýäs. Shape üýtgetsek, belli bir derejede ine ýumşaklykdan birazajyk çüňk berdi şuňa. Indi muny öňki ýagdaýyna getirýäs. Nol nokat bäş. Nol nokat bäş diýýäs we öňki ýagdaýyna getirýäs. Indi bärde ýene-de menýumyzda birnäçe funksiýalar bar. Bärde birinji funksiýamyz hard and normals. Indi şu wagt biz şu Babel-iň ýanyna hasam golaýlaşsak, şunda belli bir derejede çüňkler bar. Indi şu hardyn normal seslek şu çüňkleri üns beren bolsaňyz, belli bir derejede hasam ýumşatdy. Ine şu çüňklerimizi has-da ýumşadýar. Indi hardyn normal şoňa kömek edýär. Indi clamp overlap. Clamp overlap bolanda Indi clamp overlay. Clamp overlay bolanda näme? Clamp overlay häzir biz meselem şu obýektimizi clamp overlay saýlanygy däl wagty biz şuny bevel basanymyzdan soň islendik derejede çekip bilýäs. Ýagny üns beren bolsaňyz faceler wapşe bir-biriniň üstüne minip gitdi. Ctrl B basýan. Ine bevel edenimizden soň ine görýän bolsaňyz faceler bir-biriniň üstüne minip gitdi. Indi men şuny Kontrol B basýandan ine clamp overlaid diýýän. Indi kontrol Z edýändenim yzyny alýar. Indi kontrol B basyp bevel edemden soň belli bir facing ýüzüne barandan soň ýagny şu arka facing ýüzüne barandan soň durýar. Ine clamp overlaid bize şoň üçin peýda getirýär. Indi kontrol Z bilen yzyny alýan, kontrol B diýände Ýaňky-ýalak ýagdaýda birazajyk Bevel berýän. Indi Marksim, Mark Şarp. Marksim bilen Mark Şarp bize nämä gerek? Marksim bilen Mark Şarp esasy biz UV editingde ulanýarys, ýagny materiallary geýdirenimizde şonuň käbir belli çüňkleriniň materialyň şo ýerden kesilmegini isleýäris. Şo ýerden kesilmegini islesek biz iň soňky ýagdaýda Modellap bolanymyzdan soň UV editingden hem edibilýär ýa-da şul modeli modellap otyrkak göni boýagyň üstünde ýasap geçip hem bileris. Indi meter autor inner. Bular näme? Indi siz size şeýle hasam golaýlaşsam az gowy görner. Şu taýda üns berýän bolsaňyz, boýagymyzyň şu çünki birazajyk gelşiksizräk ýagdaýda boýagy bolýar. Nälim, meselem, belli bir çüňkler bar we biz ýagny object moda geçenimizde-de ine görünýär, ine şu eden modelimiziň käbir ýalňyşlyklary görnüp bilýär. A indi näme? Biz şuny yza çekýäs we Ctrl B bilen täzeden bevel edýäs. Indi şu ýagdaýa geldi. Indi kont şu meter indi şu meter awtordan Patch etsek, ine şuny has gelşikli ýagdaýda has gowlaýar. Ýa-da patch arkam edip bilýäs. Bu indi aýlawly ýagdaýda gowlady. Indi bu ýerdäki ark sharp diýip içine tarabam birazajyk aýlaw berip bilýäs. Sharp ark däl änim inner sharpy öňki ýagdaýyna getirýäs. Ol şu ýagdaýda galýar. Indi dostlar intersection type. Intersection type näme? Indi ony biz başgarak obýektiň üstünde öwreneliň. Oň üçin men sahnamda bir ikosfera çagyrýan we subdivisioni 1-e deňleýän. Indi object moddan edit moda geçýän we şeýlelikde ctrl B basýan. belli bir derejede baýgul berýär. Indi şu belli bir derejede baýgul beremden soňra grid fieldi katofa öwürýän bolýyn. Şunda her çüňkümizde belli bir derejede içine gidenlik saýlaýar. Ýagny belli bir derejede şu käbir faceleri içine tarap itekleýär. Bu hem bize käbir ýerlerde ulanmana ene şun ýalygrak. Görnüşde käbir effektleri bermegimize kömek edýär. Indi Muny yzyna çekýän. Yzyna çekýän we sahnamyza bir kub çagyrýan. Sahnamyza kuby çagyranymdan soňra taba basyp edit moda geçýän. Taba basyp edit moda geçenden soňra indi bira basyp front ortografik view-a geçýän we objektimizi ikä basyp şul edge saýlandan soňra ýene-de bira basýan öňki ýagdaýyna getirýän. Indi Ctrl B basýan we şu çünki belli bir derejede ene bevel berýän. Indi şu çünkimize belli bir derejede men bevel berdim. Indi şu taýdan profil type-y custom-a öwürýän. Profil type-ymyzy custom-a öwürenimden soňra indi size käbir bärde bize ýeňillik döredip biläýjek Babel-iň ýene-de bir gurallarynyň birini öwretjek. Onuň esasy ine bize kömek edip biläýjek gurallarynyň biri support loops. Ine. Ýagny belli bir derejede özi aýlaw berdi. Meselem, biz öz aýlawymyzy elimiz bilen däl-de, şunýalak görnüşde bärden presede gelenimizden soňra support loops diýsek, özi aýlawy belli bir derejede özem aýlaw beribilýär. BMG-niň indiki gurallarynyň biri Kornik Moldings. Kornik Moldings näme? Biz esasan şul öýmüziň patoloklarynda ulanýan moldingslerimizi şuň üsti bilen hem ýasap bolýar. Onuň bärde bul bir görnüşde ýasady. Şuny meselem häzir size atam düşnükli bolar ýaly men üçe basýan. Üçe basamdan soňra şuny BI diýip, ýigre tarap uzaltýan. Indi Object Mode-a geçýän we şuňa Shade Auto Smooth diýýän. Belli bir derejede öýmüzdäki patologymyzda ulanýan moldingslerimize meňzedi. Ene şu görnüşde muny yzyna getirýän. Ýene bura basýan, ýani Ctrl B bilen şuňa bevel berýän we Crown Moldings. Ýagny bärde ýene-de bir ýaňky moldingzlarymyzyň başga bir görnüşi. Strelka basyp onuň ine belli bir derejede görnüşini hem üýtgedibilýän. Onnoň iň aşaky Steps. Ýagny basganjak. Biz Bevel-iň üsti bilen ine aňsatjak görnüşde basganjak ýasadyk şu wagt. Ýene bir zat düşündirip geçeýin, bura basýan ýaly şu basganjagymyň hemmesini saýlaýan. Bura basýan ýaly şu diňe bir vertex galar ýaly gaýdýan we delete vertex diýip galan vertexleriň hemmesini pozýan. Indi şu saýlan verteximizi extrude z diýip ýokaryk edýän. Ýene ekstrud diýip, bu taraba çekýän, ýene ekstrud diýip, ýokaryk çekýän, ýene ekstrud diýip, bu gapdala ýokaryk çekýän. Aşaky ekstrudymyz hem ine şunýalak görnüşde. Belli bir derejede werteksleri ekstrud etdim. Indi bize bevel-iň ýene bir näme kömegi bar? Indi men şul Üç sany verteks, ýagny dört sany verteksi saýladym we Ctrl Shift B diýip, şu vertekslere daýlaw berip bilýän. Indi bärde biz custom superlapse edýäs. Üns beren bolsaňyz, indi şu çyzygymyz, ýaňky ekstrudlar bilen eden çyzygymyz belli bir derejede has ýylmanak görnüşe geldi. Indi biz segmentlerimizi azaldyp birazajyk bildirer ýalak ýagdaýda hem edibilýär, ýa-da segmentlerimizi hasam köpeldip, öz isleýän şeklimizi emele getirip bilýäris. Ýagny şuň background-ynda islendik bir şeýle saýlarys, meselem, birini galdyrarys, delete vertex edip hemmesini pozarys. Ýagny şu wertek häzir şul ekranymyzyň arka ýüzünde bir suraty goýup, şul wertex-iň kömegi bilen şeýle extrude eden ýagdaýymyzda extrude Ekstrud edip şeýle gidip gidip ýüzünden şol ýasasymyz gelýän obýektiň ýüzünden yzarlap şol obýekti ýasap yzyndanam has ýylmanak ýerlerini düşünýäňiz kontrol shift B bilen belli bir derejede bevel berip şuny has ýylmanak ýagdaýa getirip bilýäs. Ine dostlar bevel guralymyz şu zatlardan ybarat. Sapagymyz göwnüňize ýaran bolsa kanalymyza agza bolmagy hemem laýk basmagy kommentariýa ýazmany ýadyňyzdan çykarmaň.